Di pilila tambala amaa m puɣiri bela Dagbaŋ luɣuli kam ka di tuma kuli nyɛla salima ka di salinda n teeri ti bin kura zaŋ chaŋ daa ha bini daa niŋdi binshɛɣu din che ka bihi bi yiri yiriŋ ka varisigu beni zaŋ chaŋ bihi polo ka di paya a yi yuli mi zom bin yaaka zaa a yi zaŋ li mi salin salima maa tooi ka o gba nyari ni neesim viɛnyɛla ma ŋun yari ŋɔ n yuli m booni Abdurahman Alaasana n tooi boli ma A yi ʒi a nyin ta bee so paɣa n-nyɛ nira, a mi bɔhi n-yɛli ni ŋun va n-ʒi ka yɛn ni ŋun ka yɛla bɔbira. Naawuni niŋ ti ka tari. A yi kana Dagbaŋ chɛrchɛriti ni a ni tooi boli ma saha ni a, a mi lan bɔri a ni tooi boli ma Tobacco. Ɛɛh, ni yɛn suhi binshɛɣu ka yɛn ti kul laɣimla wɔɣiri kɔba ayi ŋɔ maa, n yɛrila eeh, kparinjɛna ayi ŋɔ maa ni zaŋ ʒiri ni eeh, ni bɛ zaŋ binshɛɣu din bɛ ni mali zaŋ ti ti, n yɛrila salima M bɛn yɛli pam ka di wum ti, dama bɛn kul ʒiya ŋɔ maa ban shili zaa bemi ka bɛ yɛn kari taba. Wei dimbɔŋɔ maa di nyɛla wari bali ka bɛ yɛn kari taba ka ti nya ŋun yɛn gu nyo ŋɔ kpe. Naawuni niŋ ti ka tari ka ti ti saha ka ti tooi ʒini n-yuli ni ti naagi. Ɛɛn ti kul yɛri maa ka lahi bɔri sɔŋsim di zuɣu. A yi kul yuuna a ni nya ka ti nambanima be gbinni chana Naawuni gaafara, a yi ku boli ti di zuɣu, a ni lan tim a mali sɔŋsim shɛli kam. Naawuni gaafara, a yi boli ti na, di nyɛla din yɛn paai ti. M ma bihi yi maraha abi? Tɔ dee, tuuli n-ti a dee. Tɔ Simeon ŋun yɛn ni lead first, amaa ti ni yɛn yɛn yɛti bee n-doli li, dama ti ni nyɛla Dagbamba, ti ni yɛn ni paɣi ka jina ni. Dama ka binshɛɣu mini tahi ka ti ni kpaɣi ka jina. Paɣa ŋun na ʒi m-be zuɣusaa pahila tiŋ ka o yɛn be ka doo paya. Di zuɣu nyin kul zo o suɣuro ka do n-tiŋ ka doo maa pa ni aa eh m ma, a ni niŋ a ni deei suɣuo ga aʒia eh tɔ eh m ba, a ni boli a yuli ka zaŋ a ni mali shɛli n-zaŋ ti ti ka ti chaŋ Naawuni din suhigu.

Nyimbu yɛma ni mini naan ʒiya maa, a ba Dagbaŋnima, bɔɣu yi niŋ ma laa? Iin Dagbaŋnima, tɔ amaa di saɣiya, Dagbaŋ salima din dɔŋ ŋuna, alhamdulillah, ti paɣiya. Oi! Tɔ, di saɣiya, n yab chɔɣu naa, n ŋmɛri nupuɣu a dindɔŋni, Naawuni lan saɣi n tɛha a sampaani ka ti ku ʒiya, o daa ti yɛn yɛli li shɛm bahi, dama a tiŋgbani maa ni ka ti ku ʒiya maa, nyimbu n lan nyɛ ti ʒii maa piaro, yi ni lan nyɛ ti daantali kpeeni n zaŋ ti ʒii maa yaha, Naawuni saɣi n-ti ha ma gaa ʒiya n-lan ʒini ŋɔ maa, alhamdulillah. Dimbɔŋɔ ni nyɛla din dɔŋ ni tɔbu, tɔ ti lihiri li Dagbam binyɛli maa. Eeya! Tɔ m ba, bisimila ti zaŋ salima maa tuɣi ka ti chaŋ.
Tɔ! Salin shɛli ni yɛn salim ŋɔ, m bɔri ni sokam zaa sa n luɣi ti ba ka wum ni yɛn salim salin shɛli maa. Di daa niŋmi ka yɔɣu beni. Yɔɣu maa ni daa beni biŋkɔbiri anahi mi n-daa be lala yɔɣu maa puuni lala biŋkɔbiri anahi maa n-daa n-nyɛ jɛngbuni bee kundi ni naɣ' sabinli n naɣ piɛlli n naɣ chichɛrigu to bɛ ni daa be luɣ' shɛli polo maa bɛ daa be ni maani ka kundug nyari bindir' shɛli o ni nyari dira ka nihi ata ŋɔ gba zaa nyari bɛ mɔri wubira to n daa ti ku niŋmi ka ti kanna ka wuuni yɛn du dina n-nyɛ naɣ' sabinli yɛli o naɣ' taba ŋɔ Wuri maa ni yɛn du maa ti kpɛ ŋɔ achicha ni ka ti ʒiya maa di zuɣu ti bi chɛŋ ti nyɛ luɣu shɛli polo din nyɛ saɣali n dɔni saa yibu mi ka ŋmaligim kana mɔri ni niŋ ka ti ŋubi saa mi n lahi niŋ ti ni di bɔri shɛm n bala ashee bi gbaai lala ŋɔ Kundun gba zaa ni be luɣ shɛli polo, o ŋub ni a binshɛɣu kam laa sunsun maa ni, ka gba zaa gbaai ni o gba zaa chaŋ ti nya luɣ shɛli polo m-baɣ li n-nya o bindirigu dira. Kundun mi ni daa zaŋ ba lala yaɣili maa, Kundun daa chaŋmi ti nya luɣ shɛli polo ka saɣili be nimaani ka di nyɛ baa laasabu ti booni naɣiliŋga ka kom tooi zɔri kanna nimaani ka binnɛma kanna ka o tooi sɔɣiri n-gbahiri ba. to o mi daa yi gbaagi binnɛŋ o yɛn zaŋla binnɛŋ maa zaŋ du di daa niŋmi ka yɛbili bɛni nimaani shee yɛbu duu n-daa nyɛ li ka yɔɣu maa lan kani to nimaani shee ka kunduŋ maa daa yi nya bindirigu o yi gbaai zaŋ chaŋ ni ti di n nya ata ŋɔ gba zaa ni gbaai ka chaŋ bɛ kamina ti dɔnila kunduŋ nudirigu zuɣu ka lala nimaani maa gba zaa ka di lee nyɛ baa ɛɛh chichɛli to biɛɣu yi neegi Ka bɛ lee du naɣilingi maa ni na bee baa maa ni ti di n-nyɛ bɛ mɔri ŋubu ka labi. Tɔ! Dahin shɛli ka Kundɔŋ ti yina n-kanna ti nya naɣ piɛlli ni chana ka o ni zuŋ o ni Naawuni yuui o nyɛ bindirigu. ka guura ni o ti kpe naɣipiɛlli ni asheela nɛɣ ayi ŋɔ domi o ni kana ti kpe naɣipiɛlli ni ka nɛɣ ayi ŋɔ kabina ti pahi ka bɛ niŋ nɛɣ ata ka bɛ gbi n-gbarigi kunduŋ zaa ka o zo dindali kunduŋ daa bi nya bindirigu di ka kuli ti fo n-ʒiya surum n-teei wɛnzɔnima ŋɔ maa di ni paai shɛm maa ka pa n-zaŋla ahankali kpe bɛ ni bɛ ni ti karima kpe To yɛlimaŋli kunduŋ ni daa yɛli lala, o daa doniya ka nyɛ yɛmpariga ka daa daŋ yibu n-chaŋ niɣi ŋɔ ni do shɛli ŋɔ. O kanna mi ka naɣ sabinli nya o ka daŋ vaai yisi. Naɣ piɛlli ni, naɣ sabinli ni vaai yisi ka yi wuli ti duu maa n-kani maa na ka bɛ zaa vaai yisi. Ŋun yɛli ba zuŋɔ n-kamina ni n-ti puhi ya, n-kamina ni ti ti niŋ zɔrisiminli ni taba. Domodomo tu ni yi zaa sa yi be luɣ yini ka bi mi taba bee ka yi hal bi pa taba. Dinzuɣu n ni do luɣ shɛli polo maa, m mini ya miri taba. M bɔri ni n kana ti puhi ya ka ti lee zɔri. O ni daa yɛli lala, di daa niŋ ya ka naɣ sabinli saɣi, ka naɣ chichɛrigi mini naɣ piɛlli ka bɛ na bi saɣiri li. Ka naɣ sabinli daa bɔŋɔ niŋ shɛm hal ka lala niɣ ayi ŋɔ saɣi li puhi o zuɣu. Tɔ! Lab yɛlimaŋli lala niɣ ayi maa daa yɛli. naɣ sabinli. O yi di ti viɛla nyini di lahi be nyini. O ni ku niŋ pala ninvuɣ so ni laɣiri zɔri. Di ni niŋ lala, kunduŋ ni laɣi ba zɔri naagi Asibaashim mahili ka o kana ka o mini ba chaŋ ti nyu kom, ka bɛ nya bɛ mɔri ŋubi, ka o gba daa nya binshɛɣu o ni yɛn nya n-daa di nimaani. Di dolimi suhim, di ku chani chaŋmi ka kunduŋ ku ʒiɛti, Ninzɔnimo maa, o yɛn yi gbaai bi zaɣ yini. Din yuui ka m bi lan chaŋ di yɛn kuligu ni. Di mi ni yuui ka m bi lan bo bindirigu shee. Dinzuɣu chɛɣu m bo yɛmparigi n-kpe n zɔni ŋɔ ni ka m pili ma kpaaŋɔ. Bɛ daa bi yuugi ka kunduŋ chaŋ ti puhi ba ka yɛ ba, Wei ni ka ŋɔ maa na, n di kam na ni n ti puhi ya, ka naɣ chichɛrigu mini naɣ piɛlli bɛni? Naɣ sabinli ŋun yɛli ba, ŋun yɛl o, Wei yɛlimaŋli, bɛ na ŋmaligimi chaŋ ni bɛ ti di. Wei n daŋ a yibu ka chaŋ nti di, ka kana ti ya ya o gba chaŋ ti di. Din daa niŋ lala ka kunduŋ yɛli o yɛlimaŋli n mi ni di pun bɔri so maa nyin ka n di bɔra n zo bin kani ŋɔ maa n ni zaŋ lala yɛltɔɣili ŋɔ maa n zaŋ ti a ka a lihiri ninni boi a ni nyɛ ti sunsuuni ŋɔ maa ni ʒiya maa biɛɣu kam tɔhini m bela sunsuuni ŋɔ chani ŋmɛri kuɣa to di zuɣu yuŋ yi paagi naɣilima n sɔɣi mi to yi di ni na nyɛ saamba ŋɔ maa yi bi mi yɔɣu ŋɔ maa yɛltɔɣa to di zuɣu n ni di yɛn suhi a shɛm A yɛn naɣ piɛlli ni be shɛm ŋɔ maa, a bi bo soli ka n gbaai naɣ piɛlli yuŋ o do luɣili kam, o piɛlim maa yirimi na. Tɔ! Bɛ mi yi ti kana ti nya li, a bi ŋme n-ku ti zaa, ka n di kaana nti m piili mala saawara ka a nya n-nya. Wula ka a nya li? Naɣ sabinli ŋun yɛli Woyo, nyama a ni yɛli yɛtɔɣ shɛŋa yɛlimaŋli n-nyɛ li. Woyo domi di mi tuun ni bi kana ti ŋme n-ku ti. Woyo tɔri zuɣu ni yɛn yɛla shɛm, yuŋ ŋɔ ni mali shili kana ti gbaai naɣ piɛlli.

Ka m mali naɣ chichɛrigu chaŋ ka n ti nyu kom maa ka labina, ka o ni di ka taali. Bɛ chaŋmi, di bi tooi bela ka naɣ piɛlli kana, eeh wɔb kundɔŋ kana nti taau o gbaɣ naɣ piɛlli n-zaŋ chaŋ ti di bia. Ka naɣ chichɛrigu kana ti bo naɣ piɛlli shee m-bo o je. Di nyɛ naɣ sabila ŋun yɛn ŋub o chɛndi maa n-yaɣ chɛli o n-labina. di dibaa ayi ka o lahi labina ka naɣi chichɛra mini naɣi sabinli ʒiya ka kundɔn kama ti kpɛ naɣi chichɛra ŋɔ ni naɣi sabinli bi yisira ka naɣi chichɛra ŋɔ mɔ bini shɛɣu kam mɔ n jɛ o yisira kundɔn ŋɔ gbaagi o zaŋ chɛna ka o ti di bini o ku bɛni mi.

Naɣ piɛlli gbaabu dali ka m baŋ ni ŋɔ ni paai ma. Naɣ chichɛrigu gbaabu dali ka m baŋ ni a niŋdi binshɛɣu ŋɔ din paai ma. N daa yɛli li la ka zaŋ ka o gbaag o di bim. Yɛtɔɣ shɛli n ni bɔri ni n yɛli ŋɔ ka sani li maa zaa ka n dii bɔri ni n yɛli. N bɔri ni n yɛli li zaŋ ti la m mabihi. Yi salo yi daadama yi beni. Niriba ayi niriba ata di bi tu ni nyaanyim. be yi sunsuuni. Yi nyɛla salo chana di bi tu ni nyaa yim be yi sunsuuni. Yi laɣindi ka guhira yɛlli kam yi yɛn nyaŋ mi. To amaa din dee niŋ ka nyaa yim be yi sunsuuni, ka bɛ nyaŋ ya. Ŋun zuŋ sani ni ŋɔ chanila Dagbaŋ zaasa naŋgban yini. Ti kpaŋ mi ti maŋ pam ka naŋgban yini mini laɣingbaa ni laɣim daataba ka di beni, ka ti chɛ haasada ni taba. N sani ni maa.

Ti yɛn labila maʒia sani n ti wum maʒia gba ni mali shɛli di gba ni niŋ ti alheri pam dinzuɣu ma maʒia tɛha n ŋmɛri ni puɣu a dundɔmbili maa ni ka yɛri yi a sɔŋ ti na ka ti wum Dagbaŋ salima ni nyɛ shɛli
Ŋmani n nyɛ Ishaku Aishetu, ka Dagbaŋ zaa mi ma napaɣa, ka n yab kpiɔɣu na mani mari ka o zaŋ o magaa ʒiɛli n-ti ma. M ŋmɛri lu pa o kpiɔɣu na yɛn zɔŋ ni. N yab kpiɔɣu na Naawuni pahim o ninkurili nam maa n daa bi da, n daa bi pihi, n daa bi suhi o ti ma mi o ni dɔɣi ma la zuɣu. Naawuni niŋ abarika niŋ o pini maa ni. N Duuma Naawuni pahim o ninkurilim.

Naawuni di suhigu. M ba nima ni m ma nima yi mi daliri sheli din che ka kpaŋ ti yiɣira. Kpaŋ daa bi yiɣira. Kpaŋ daa nyela ŋun chana. Kpaŋ mi daa bi doɣiri bihi n yaari bihi pii zuɣu bihi ayobu bihi anii lala ka kpaŋ daa doɣira. Ka Naawuni ti che ka kpaŋ doɣi o bihi bihi ayobu ka kpaanwobigi be bihi maa ni. ka tɔha ti yi kpini ŋɔ zuɣu tɔha ŋɔ ni yi kpini ŋɔ zuɣu ŋɔ ni o ŋme kpaŋ ŋɔ mini o bihi ŋɔ ka kpaaŋ shɛba ban mali napɔŋ kpɛma ŋɔ ka bɛ zaa guugi ka che kpaaŋ wɔbigu ŋɔ n-zaŋ jɛli o ma ŋɔ ka yɛn ku o ma ka kpaaŋ wɔbigu ŋɔ bi saɣira ka tɔha niŋ halli n-ti nya nasara n-ŋme kpaŋ ŋɔ ka che kpaaŋ wɔbigu ŋɔ ka mali kpaŋ n kuna ka kpambaligu la zaa zo ka chɛ kpaan wɔbiga ka o doli tɔha n kuhiri doli tɔha ka kumda tɔha tɔha a kum ma ŋɔ mi tɔha tɔha a kum ma ŋɔ mi ka tɔhimbaligi leei kuna yɛl o kpaŋ wɔbiga kpaŋ wɔbiga fɔ maa noli bi tu kpata pɔri a soli shɛba mɔ ba nim bi kumda bi tu kpata pɔri a soli shɛba laa ba nim bi kumda ka tooi guŋgurigi mi soli nyini nyin tooi kumda nyini nyin n-tooi kumda Ka tɔhimbil o ma chana ka o doli, ka tɔhimbil o ma chana ka o doli, ka tɔhi ti zaŋ o ma paai yiŋa nti vilindi o ma ni o tam, ka o yɛli, Tɔha, tɔha, a vili m ma ŋɔ mi! Tɔha, tɔha, a vili m ma ŋɔ mi! Ŋun yɛli, Kpaŋwabiga, kpaŋwabiga, fom a noli! Bɛ ti kpa takpɔra soli shɛba mɔ bana m-bi kumda ka tooi guŋgurigi mi soli nyini, nyini tooi kumda, nyini, nyini n-tooi kumda.

Ka kpaŋ wɔbigu baɣ ya, ka o mali ti ŋub kpaŋ ti naagi zaaha, ka laɣim o bihi na ka bɛ ti ŋubi, ka vaai kpaŋkɔba maa n-zaŋ chaŋ ni o ti labi. Ka kpaŋ wɔbigu ti o nol ni, Tɔha, tɔha, a labi m-ma ŋɔ mi! Tɔha, tɔha, a labi m-ma ŋɔ mi! Ŋun yɛli, Kpaŋ wɔbiga, kpaŋ wɔbiga, fɔ ma a noli! Kpaŋ wɔbiga, kpaŋ wɔbiga, fɔ ma a noli! Bɛ tu kpatapɔra soli shɛb la, banim bi kumda. Bɛ tooi kpa daapɔra soli shɛm laɣibanim bi kumda, ka tooi gungurigi mi soli nyini nyin tooi kumda nyini nyini n-tooi kumda. Ka o zaŋ kpaŋkɔba maa chaŋ ti labi, ka kpaanwɔbigu puɣisiri to hal ka o ti kpe duu, ka o kana ti piigi kpaanbee maa m-pa toli naŋgbankpaŋa. ka zaŋ tiligu toli ka kɔbili maa yiɣi ka o yiɣi doli li din daa ka kpaŋ daa pili yiɣibu kpaŋ daa chɛnimi
Gaashia yɛli ti binshɛɣu din chɛ ka kpaŋ ti yiɣira ka di mi shiri ku neen doya, dama di yi pa gbalikpalinsi zuɣu yiɣibu di bi yɛn niŋ talahi. amaa gbali kansi n chɛ ka yiɣibu niŋ talahi zaŋ ti kpaam wɔbiga. Di zuɣu ti puhiya pam ka paɣi gaaʒiya salinli ŋɔ maa. N ti yɛn labila m ba Chiri sani na n-ti lan ka m ba Chiri ti lan zaŋ chaŋ ka ti yɛn nya nti a zuŋɔ ti ni ku gbaai ŋɔ na ha ja. Ka so yɛn yɛli, Ti ku yɛn bilindimi kuliŋkuliŋkuliŋ shee zo lɔŋ ni ɛɛh. Di zuɣu m ba Chiri. N sini yaa zɔri ka zɔra. Ka di yaa be ka be.
Ni yɛn sini sali n shɛli ŋɔ Di gbunni nyɛla kpɛm dondali soli kpɛm gballi bee Dagbamba ni yɛrina kpɛm dondali soli kpɛm gballi maa di salinli ka n bɔri ni n salim ka ti di di daanfaani di daa niŋmi ka tiŋ naa biɛni n yɛn niŋli o tiŋ maa ni tiŋ naa maa yaa mini o zalisi di daa tumdi pam Tiŋ naa maa daa yi puhi kpari ba, di niŋmi ka tiŋ maa zaasa yirina hal ka tiŋ maa paɣaba ti yirina n-chani tiŋ naa maa puni. Yɛlimaŋli tiŋ naa maa mi daa beni, o nini daa lahi kuumi lahi ba tiŋ maa zuɣu pam ka tiŋ maa nim daa mali yiko din ni tooi che ka bɛ yɛli ni mini naa maa ku tooi kpe. Bɛ pirila o ni nyɛ tiŋ naa la zuɣu ka bɛ zaasa m-mali yɛla n-wuhira. Daa shɛli ka tiŋ naa maa ti nyɛ molo molo ni o borila tiŋ maa zaa sa nachimbihi bee o borila tiŋ maa zaa sa paɣasara ni nachimba ni bi kana nayili to yɛlmaŋli bini daa ŋmɛ lala molo maa tiŋ maa zaa sa daa shiri chaŋ nayili maa. Ka naa maa ti zali tiŋ maa paɣasara ni nachimba maa ni o yɛn yɛli ba mi ni sokam zaa sa kuli ma ni n-ti fiɛbi ku o ninkurugu o ni daa yɛli ni sokam kuli ti fiɛbi ku o ninkurugu doo daa be tiŋ maa ni lala doo maa mi daa mali la bihi ayi. Yuŋ kam lala bihi ayi maa daa ʒila bɛ ba sani. Bihi ayi neegi ka bɛ kpi bɛ ba maa sani nti puhi o dasiba. Yuŋ naɣilabilihaa nyɛla bɛ ba gom poi ka naan kpe nti dɔna. O yɛlimaŋli o ni daa yɛli lala tiŋ maa ni bɛ kuli ti fiɛbi ku bɛ ninkura. Tiŋ maa ni daa shiri bihi maa ni daa paai yiŋ ni paɣisiri ŋɔ maa paa, yɛlimaŋli ŋunkam daa mali o ninkura o bi daa fiɛbi ku o. to dini n nyɛ bihi ayi shɛba ban ʒiini bɛ ba sani ka bɛ daa pii yɛlli maa nyili bɛ ba m ba n nya ti ni chaŋ tiŋ nayili ka tiŋ naa ti yɛ yɛltɔɣ shɛli o yɛli ni ti kuli na ti fiɛbi ku ti ninkura zaa to yɛlimaŋli bambala sokam fiɛbi ku ti ni bi tooi fiɛbi kubu ŋɔ maa ka ti kana ni ti ti yɛla tiŋ naa ni zali ti zali shɛli ŋɔ maa O tiŋ Naa Miri a yɛlimi ni bɛ bi fiɛbi ku so bɛ fiɛbi ku o ninkurugu ka o doli ti nya ka lala ninkurugu maa na biɛm biɛm kula lala nir maa ninkurugu maa mini o bihi zaasa. To o ni daa yɛli lala ka ninkurugu bɛ ni daa yɛli bɛ ba maa ka ninkurugu maa daa yɛli o bihi o yɛlimaŋ ni yɛn yɛliya shɛm m bo ni yi zaŋ ma n-chaŋ puni nti zaŋ ma zaŋ niŋ ti pusuɣili maa ni biɛɣu yi lee nii ka yi che ka bɛ zaŋ bindirigu na ti ti ma. To amaa ni yɛliya maa di chɛliya ka so baŋ dagani mini ya ni Naawuni to o ni daa yɛli ba la bihi maa daa bi niŋ zinchiri ka daa kpuɣi bibihi maa shiri chaŋ puni n ti zaŋ o niŋ bi pu suɣili ni o ni zaŋ bibihi maa zaŋ niŋ pu suɣili maa ni ka bi kuna di dibaa ayi ka tiŋ naa lan ŋmɛ mɔli mɔli ni o bɔri la tiŋ maa zaa sa nachimba ni paɣasara. ka bɛ zaa daa shiri laɣim tiŋ nayili maa to bɛ ni daa laɣim ka tiŋ naa yina o yɛlila tiŋ maa nachimba maa zaa sa ni o yaa maa ni paai shɛm maa ni o bi lan bɔri ni ŋun zɔŋ bela tiŋa o bɔri ni o zɔŋ bela zuɣusaa. N tɔri zuɣu ni o di lan yɛlila tiŋ ŋɔ nima ka bɛ du zuɣusaa nti bo zɔŋ maa ka ŋme li, ka ŋun lee be zuɣusaa ka lihiri ba ni ka pala adiyi bi niŋ, bɛ zaa ban ʒiya ŋɔ bɛ kɔŋkɔŋ bi nyɛ zuɣu, ka ban zaa sa fiɛbi ku banim maa ka bɛ fɔn ʒiya surum bɛ bi mi bɛ ni gbaari shɛm. Ka o yɛli ba, O yi tɔɣi ma, a ni yɛli a maa, ka zuŋɔ ka m bɔri ni yi booli? M bɔri ni n yɛli a, Naawuni be suŋ ka n sa bɔri ni yi pilli mɛbu. Tɔ! Di zuɣu n sa bɔri ni yi, m bɔri ni n yɛli a, Naawuni be suŋ ka yi sa di nti booli ka mɛli. Di nyɛ tiŋ maa nachimba maa mini paɣisara maa yɛliya ni bɛ wumya, ka kuli N ku kpe o yiŋa, nachimba noli m-beni, bɛ bi mali mi bɛ ni maani so saaŋa. A yɛn gariti mi ka niriba ayi ni ku yɛtɔɣibu ka tiriti Naawuni ti zali ti o. To dini n nyɛ ban daa bi ku bambaŋ ŋɔ niriba ayi ŋɔ bi chɛ ka tiŋ maa zaa sa ti gbihim maa ka bi yina n chaŋ guŋ guŋ ti paai bi ba n nyɛ bi ba maa n ba tiŋ naa yaha lahi boli ti ti yɛli ti ni o bori li zuŋ to o mi ni yɛli ni o bori zuŋ maa ni o bori ni zuŋ maa bɛla zuɣusaa. Ni di zuɣu ni di tu ni ti tu nti me zuɣu maa ti bi me li maa biɛɣu din sa neeri ŋɔ sokam ni ku ŋɔ n-yɛn viɛl ka o ba yɛli o to n-ŋɔ maa zuɣu n-chɛ ka n daa yɛliya yi yi zaŋ nɛma na ti zaŋ niŋ pusuɣili ni toma tiŋ naa yɛli ni yi mɛm zuɣu maa gba ŋun yɛli ni ee to Naawuni be suŋ yisa chaŋ yi ni yɛli ya tiŋ naa ni yi yina di to amaa zuɣu maa yi bi mi o ni bɔri zuɣu maa barinim shɛm Di yɛn so ŋɔ ka o du n-ti bo o zuɣu ŋɔ ka yi gba zaa mi du n-ti nya o yɛlimaŋli. Bɛ ni daa o daa yɛli o bihi maa ka bihi maa daa wum n neei biɛɣu ka sokam laɣim tiŋ na yili ka tiŋ naa yina ti zaŋ o kuɣu zaŋ ʒiya ka yɛli tɔ biɛɣu neei ya zuŋ maa ka m bɔri ni yi booi ka du n-ti nya li. Dina n-nyɛ bihi maa zaɣ yini bɛ kpɛma sani daa wuɣi bɛ nuu ka yɛli yɛlimaŋli tiŋ naa ti di yɛn suhi mi. nyini n-diri ya ŋɔ ti bi mi a ni bɔri zɔŋ maa di barilim shɛm ti bi mi a ni bɔri di pɔrilim shɛm ti di yɛn suhi a mi ka a du n-ti gu o zɔŋ maa zuɣusaa ka ti gba du n-ti gu ya ka tiŋ naa kuli fɔ n-ʒiya surum nti yɛli wee yini ma yi bi ku yi ba ŋun yɛli a ti kuya yi bi ku O ni daa yɛli lala ni bɛ ku ya, ka tiŋ naa mi ʒiya ni bɛ bi ku, ka tiŋ naa yɛli ba ni ŋɔ ni sokam na lab bɛ yiŋa, ka labi kpe nti be duu surum nti lab ti tim na ti boli bihi maa ni bɛ yɛli o Naawuni zuɣu ni bɛ ku bɛ ba bee bɛ bi ku, ka bɛ yɛli ni bɛ ku bɛ ba maa. To bɛ ni daa yɛli ni bɛ ku bɛ ba maa ka tiŋ naa daa yɛli ni bɛ kpaŋ bɛ maŋ ka bɛ zaŋ bɛ ba maa na. Bɛ ni daa zaŋ bɛ ba maa na, tiŋ naa daa pahila tiŋ maa dibu suɣulo ka daa zaŋ tiŋ maa n-zaŋ ti bɛ ba ninkurugu maa. Bɔ di zuɣu yɛtɔɣ shɛli ni bɔri ŋɔ nyɛmi, Ti zuŋɔ ʒiɛmani ti bi tibigiri ninkura. Bɛ zuŋɔ ʒiɛmani maa ni be shɛm ŋɔ maa, di tumi naai beni ka a ku mi ni ninkurugu m-bɔŋɔ ka a ni tooi maani o saawara. Bia hankali pala hankali. Dinzuɣu sinli maa ŋmahinli nyɛmi din ka bi yuuni ni kpɛm do n daliya sola kpɛbu gari ni sinli maa gbinni n bala m paɣi. To
tɛha yɛltɔɣa ŋɔ nyɛla din ne n-doya ka daɣiri bi tabili. Di nyɛla binshɛɣu din yi kom ni na. Biribiri bɔhi gbiligu yɛla dama taŋkpaɣu ka a di yɛn yɛli maa gbiligu mi bi kani gba ba leei taŋkpaɣu. Di nyɛla din ne ni ti zooi mi saawara malibu ka di nyɛla ninkur suma. Ka a nya a ninkurigu zaŋ lɛbi a ninkuri zuɣu m-maani o saawara din chɛ ka a haŋkali sa ti tooni. Ti malila yɛm, amaa ka goliŋga maa ka ni ti bom goliŋga shee din nyɛ ti boli ninkura la sani la, ɛɛh, baachiri bi tam ka yɛli ti la Naawuni niŋ ti ka tari. Ɛɛh, ti bee n-yɛli ka di wum ti, ti kul lee n-zomi labi Magaʒia sani nti nya o gba ni mali shɛli ni o zaŋ ti ti. Magaʒia n-do a dindobia zuɣu. N salila ya zɔri ka zɔra. Yɛliya bɛ ka bɛ. Yi mi daliri shɛli din chɛ ka baŋgumaŋ ti pili Dagbaŋ puli ni? To baŋgumaŋ pilila paɣ nyulilana zuɣu. Paɣ nyulilana zuɣu ka baŋgumaŋ daa pili. Naa n-daa mali o paɣiba ka paɣ jɛrigu be paɣiba ŋɔ ni. Paɣijɛrigu ŋɔ ni bɛ paɣibu ŋɔ ni ŋɔ nayili yɛlibiɛri kam ŋuni ka bɛ daahirili para nayili yɛtɔɣ biɛɣu kam jɛrigu ŋɔ ka bɛ zaŋdi niŋda tuumbuli kam din be nayili paɣijɛrigu ŋɔ zuɣu ni ka bɛ mali li niŋda ka paɣiba ŋɔ mi ka Naawuni niŋ ba ka bɛ zaa dɔɣiri paɣiba so bi dɔɣi doo ka paɣijɛrigu ŋɔ ti kpuɣi puli o ni ti yɛn dɔɣi ka Naawuni zaŋ o kadara tam o zuɣu ka o dɔɣi bidibila ka naa maa zaŋ bidibila maa lɛbigi o nyɛvuli naa maa ni mali binshɛɣukam bia maa mi di nyɛ shɛm ka naa ti ko bɔɣu naa ni ko bɔɣu ŋɔ ka mali yubira n-nyɛ kpiriŋga n-nyɛ kpagaha n-nyɛ chɛntito n-nyɛ ziɣilaŋgbana ka o zaŋdi zaɣ soŋ ka tim n yɛli bidib bili maa a ni nyɛ ŋolo ŋo kpiriŋgi n bala kpa gaa n boŋo chɛnchito n boŋo ziɣilaŋ gba n boŋo to dini n nyɛ sakoro nyuli dibu tam ti pahaya ka bi di nyuli ka di ti paai nyo kuma ka naa laɣasi na paɣaba maa zaa ni o yɛn tibala pini O mi bɔrila paɣ so ŋun ni tooi baŋ yuya ŋɔ zaa yuya. Yu shɛli n-daa be di puuni ka bɛ boon li Guŋburigima Liili. Ka bia maa bohi o ba M ba, ka n yuli ŋɔ maa mi, di mi yuli boon la bo? Ŋun yɛn Guŋburigima Liili m-bala. To dini n-nyɛ bɛ laɣisi napaɣibu ŋɔ n-chaŋ puu ŋɔ ni ka bɛ ti ʒi nyuli ŋɔ n-yina ti sɔŋ. Bɛ ni ʒina ti sɔŋ. ka naa laɣisi paɣiba maa zaa ka o che lala nyɔgbaliŋ maa zaa ka zaŋ gunguri ŋmaligi n-niŋ o sɔŋ n-yɛli napaɣiba ni napaɣ so ŋun baŋ yuli ŋɔ yuli ŋuni ka o yɛn zaŋ Dagbaŋ baŋgu maŋa n-niŋ o nuu ni ka bɛ ŋme li tuhi o tɔ Ban kpalim ŋɔ zaa mi dɔɣila paɣiba, ka napaɣijɛrigu ŋɔ bia ŋɔ mali kalambua, ka mi kalambuu ŋɔ piɛbu din galingam, ka kuna ti yɛl o ma, M ma! N yɛn piɛbila kalambuu ŋɔ ka a wum di damli, ka n yɛla di gbinni, ka piɛbiri li. Ka bia maa yɛli ni o ma zom Naawuni, o di ti chɛ ka o piɛbi li, ka o bi baŋ. ka piɛbira ka o ma ʒiya guundi o zuɣu ka o piɛbi halli n ti naagi ka bohi o ma ni o ni piɛbiri shɛm maa ni o yili n di yilli o ma ŋun yɛli ni so ku tooi baŋ so suhuni viɛlli shee ŋuni n yihi n yil o ŋun yɛli tɔ naa n yɛn zali o zaligu o mi yɛn zalila ti nyɛvuli yi paagi alizuma dali asiba shee Nyu shɛli m-be puu maa ni, naa yɛn zaŋ li mi bɔhi ya, dama nyuli kam yi mi li, lala nyuli maa yi so mi ʒi li. Nyuli maa mi yuli m-booni guŋgiriga maa liili. Di zuɣu n yɛn yɛlimi, M ma, a di takahi yili ŋɔ, n ŋub tana yili ŋɔ. M bɔrimi ni nyuli maa naa sa ti laɣim ya ʒini ka n chaŋ ti pa ti zuɣu ka piɛbiri yilli ŋɔ maa. Di ti tam m ba yi ti bɔhi ni ti paagi ka a yɛli nyuli ŋɔ di yuli m-booni kaza ka deegi Dagbaŋ baŋgu maŋa n-ti paɣ kam ŋun yɛn kpe nayili. Tɔ dini n-nyɛ Alizuma biɛɣu neeya ka naa laɣim paɣ ba ka laɣim tiŋ zaa ka bɛ chaŋ puuni ka o ti sɔŋ nyuli maa ka yɛli ba ni o bɔrimi ni paɣ so bɛ ni wumsi paɣ so

ka di ti paagi paɣa jɛrigu ŋɔ ka naa yɛl o ni o kamina ka napaɣaba yɛli ni bɔ n yɔnigi ka bini ŋɔ ni bi chɛlo ka bi kuli ma ni bambaŋ saɣi niraba ka mali hankaya bi bi tooi baŋ nyuli ŋɔ yuli ka ŋuni ŋuni kuli ʒiya jɛri binkobigi ŋɔ maa ŋuni n ni ti baŋ nyuli maa yuli ka o yiɣisi chɛna ka yɛli naa ni o ni baŋ di yuli ka bi yɛ o ni o chɛma naa ŋun yɛli ni bi chɛlo ka o chaŋ ka o chɛna ka bia ŋɔ to ka lana bia ŋɔ bahi na

Nyuli ŋɔ ka a yɛri maa ni iih, ŋun yɛn ma guŋgbarigu maa lii lii m-bala. Ka naa niŋ ni iih, ŋun yɛn guŋgbariga lii lii m-bala. Ka naa labi niŋ ni mm, ŋun yɛn guŋgbariga lii lii m-bala. Ka naa yɛl o tizo paɣiba ni bɛ chaŋ kpaliŋga niŋ napaa jɛrigu. Ka bɛ chɛ kpaliŋga niŋ o n-labisi kpaliŋga niŋ o bunahi. Ka o yɛl lunsi ni bɛ kamina ti ŋme. Man daŋ yɛli ka nyimbila nya ka bɛ kpuɣi napaa jɛrigu tuhi ka kpahi man daŋ yɛli ka nyimbila nya bahi o zuɣu n-ʒi o na halli nti zaŋ o gari kpe dundɔŋ ni. Dindali ka paɣiba ban gumaŋ pili ban gumaŋ daa kani napaa jɛrigu min o bia ban daa ʒi ban gumaŋ kpɛna nayili. Di zuɣu n yɛrila Dagbaŋnima ni naa kam ŋun mali paɣa bee napaa kam ŋun be nayili di chɛ ka bɛ ti zaŋ paɣa na ka o hankali bi wum yɛlim. ka a nini bi tuɣ o. Naawuni ni nam a ka zaŋ haŋkali shɛli ti o maa, lala haŋkali ka o zaŋ ti o. Naawuni mi nam ninsala n-nam o, ka di yi nam o lala zaɣ ŋinli, o yɛn nam o mi, ka nam ŋun yɛn tab o ka o teegi m-pa o zuɣu. Dizuɣu salima maa tarigi ni nyɛ shɛli m-bala, Dagbaŋnima, Naawuni deei n suhigu pam. Ti paɣiya, ti paɣiya, ti paɣiya, ti paɣiya, Ɛɛh, Magaʒia chaɣ ti baŋ ni o yila zɔŋ karili n-na ka lahi nyɛ zɔŋ karili nira. ni bɛ zaŋ ti mi kuli n-yɛrila nam soli zuɣu din nyɛ baŋgumaŋ yɛtɔɣa baŋgumaŋ kuli nyɛla shɛba kuli beni ka bi wumdi li mi kamani ti ni ʒini ŋɔ gba ka shɛba yɛn wumdi yuli naɣila ŋɔ ni lan dahim li o noli ni ŋɔ ka shɛba yɛn baŋ bɛ ni ŋmɛri shɛli ka bɛ booni li baŋgumaŋ maa lala n-nyɛ li di zuɣu zuŋɔ ti baŋ din yɛ shɛli na lala n-nyɛ li ti puhiya ka paɣi pam n-tiɛha ti ni vooi kom ka labina ti bee n-niŋ gbaliŋ n-ti lan zaŋ din paya maa tuɣi

ban na pɔri mini ban saana zaa, ka ninkura sali ni salima wuhiriba. Lala salima ŋɔ ti niriba pam hankaya hal ka bɛ zaŋ li gbibi bɛ dundɔna zuŋɔ ŋɔ. To amaa ti bɔhim timaŋa alahawum ni ka so sali ni salima, ti sima kaɣisibu shee, ti kawuna bilibu shee, salima bi lahi salinda, hal di lahi kani gba balli salima ti salinda. To deei lahibali zaa TV dihitabli yilinima bɛ yɛn labisila salima salimbu saha na zaa talivishin zuɣu. Dagbaŋ salimanima shee ka to wum yi ni mali shɛli.

ka wɔnzam gba be tiŋ ŋɔ ni. Wɔnzam maa mi, ŋuni m-pindi Dagbaŋ doo, ŋuni m-pindi tiŋ naa. O paai ni labita duu nti beni nti maani o shili, m-maani o shili, m-mali o shili zaanha ti bi ka yina ti yɛli, O naa, o din bi sɔɣiri bi sɔɣira. O yaa n-chaŋ tɔbu maa ka n yɛli narazim ni o yina ka ti chaŋ vala vabo. O yi ku o va vali kpulli ka lɛbi kpakahili nyɛligi dɔni vali kpulli maa gbini. Ka naa vana ka paɣa ni lɛbi tantie, ka naa daa lɛbi kushii n-daa chɛ sibgo, din daa hal ni zuŋɔ ka kushii chɛri sibgiri tantie. Ka ka gbaai birili ŋɔ, ka birili ŋɔ kuhi, Ŋun leei ka n na ka n zo i yaari m-bɔŋɔ, ŋun leei ka n na ka n zo i yaari m-bɔŋɔ. N zuɣu ŋɔ ni yaara n zo i yaari a bi kana, m puni ŋɔ ni beera n zo i yaari a bi kana, koofi baligu wureewuree dii be i yaari a shee ni. Chiyaama daali n gba ni deeg m binni. Gbaami Zaa TV n nya Dagbambihi ni yɛn salim salima nyaŋ tab shɛm. N teer a, alahiri ŋɔ mini alahiri dalikam, asiba kuriga ayopɔin hal ni kuriga anii, Zaa TV zuɣu, salima salimbu saha. Zaa TV, dihi tabili yilinima. Zaa TV, dihi tabili dundɔŋ. Laɣila dumbila toowo ka naani. Naayili kpɔŋɔ bi suŋ bia nyam o ka yili.
Ti puhiya ka paɣa pam yɛrila maʒiya ni zaŋ salin shee ti ti maa di yɛn yɛli ti ni vooi kom ka labina naawuni saha ti vooi kom maa din lee kuli biɛni ka yɛn yɛli nyɛla maʒiya n tiɛha a ni kuli niŋ ka n ba chiri yiɣisi shɛm laa ka maʒiya gba yiɣisi ka ti labisi Dagbaŋ salima dundoŋ chaama ni na ti ʒiri maʒiya zaashee dinbɔŋɔ ŋuna Dagbaŋ salima kunkuna maa noli n-ʒini maa, n yɛrila Saami naa mini Chaamani ti yɛn nyɛla bɛ yɛn zaŋ ti waa maa chaŋ shɛm ka zuŋɔ ka yɛn baŋ ŋun salima gari o kpee dama yi tima dibuyɔbuyɔbu m-be n di shee yi kuli niŋli pini ayi di zuɣu m-be n yɛli pam ka di wum ti n yuya maa zaɣ yini kuli nyɛla ŋun ʒem o dini. O ni kpalim yoli Naawuni di chaɣ ti ʒiɛm ti dini. Naawuni chaɣ ti yu tab Naawuni zuɣu ka yɛli ya ni a yɛn ni so paɣ n-nyɛ nira n-chɛ ka buh o yidana, ti di chaɣ di wum ti, Hɛ! A yi ʒi a nyintaa laa ka a nyintaa gba mi a, a mi yi lan ʒi a dataa laa ka o mi a, Naawuni niŋ ti ka tari. Ɛɛh! Saamina! Tu chɛ ma. Ɛɛn.
N salima yaa zɔri ka zɔra. Ka di yaa be ka be.
Tɔ, di daa yaa niŋla laa ka niŋ laa, ka tɔhi daa be tiŋ ni. Tɔhi maa daa kuri ma hal ka o daa yi chaŋ mɔɣu ni, o marafa kuɣili bi luri tiŋ yoli. Tɔ, ka duɣu daa be tiŋ maa ni. Duɣu mi yuli n-daa booni Nyaanyino. ka duɣu maa daa biɛni ka miɣisi miɣigu pam ka o bi lahi nyɛri bindirigu loɣu ŋo ni ka daa ti yɛli ni yɛlli maa ni paai shɛm maa ka o chɛŋ ti laɣam o yi kpɛri lahi tuhi zori ka daa chɛŋ ti paai tuhi maa n daa zaŋ o fabila soŋ tuha ka yɛn zo tuha o yaa kuri pam ka a marafa kuɣili bi luri tiŋ yoli ka n deei yɛn zaŋ m-maŋa na ti tabila a yi leei chaŋ ti ku a ni yihi puuni nɛma maa tima ka n gba zaŋ bahi yɛn bahiga dama Dagbamb yɛn ni noli yi di mi tiɣi ka naan niŋ zuhi tiinga ka tɔha maa daa yɛl o. Wee nyaanyino a yɛtɔɣa maa viɛli pam. N ku niŋ a biɛm. Di domi naɣila di ti yila nyin nyaanyino zuɣu. Di yi bi yi a sani ŋuna, m mini a simli maa kul yɛn beni mi. Tɔ! Tɔha ŋɔ ni daa saɣi lala ti Gbuɣu naa, ka Gbuɣu ŋuna, a bi lahi bahi. Tɔhira a yi kul kpalim chaŋ mɔɣu ni ti ku ŋme valiga, o yi kul tam marafa ka marafa ku m-paai a, nya a nyin o pun yiɣi chaŋ ni o ti nya o zɔtɔha ni ŋme valiga shɛli. Tɔ! O zɔtɔha mi daa yi kul ku, o shirimi yihi puuni nɛma ŋɔ ti o ka o zaŋ bahi yɛm bahi ba. Ka lala ka Tɔhira daa kul kuri ka tiri o yikpɛri la nyaanyino, ka o kul dira n-kul diri niŋdi puɣirigarita. Dahin shɛli ka Tohirati ʒini ka yɛ Dagbamb bee yɛn naai yɛn baŋ a zuɣu a chanila nyɛmnyɛm n baŋ a zuɣu n yi kpɛrila nyaanyini o chaŋ n kpahim o n nyɛnya n ni lee kuri ŋo ka o nyɛri turi ŋo ka o yuri ma ŋo bee Di yi ti lahi kani, nyaanyini o naŋ yuri ma lala. To, lala ka o daa kul zaŋm m sɔŋ n-zamzam, ka biɛɣu neei ka o yiɣisi n-chani mɔɣu ni, ka o yɛkpɛrila nyaanyini o yiɣiri doli, ka tɔhi chaŋ nti nya yɔnahu. N kul piɛri yɔnahu, ka nyaanyini o lihiri yɔnahu. Yɛra ŋɔ ka o noli zaa bala lɔɣu domi o mi ni o yi kpɛri lan tɔhi ya kuli ku o ni shi n-yihi puuni nɛma ŋɔ tooi ka o zaŋ bahi yɛm bahi ba tɔ tɔhi maa daa kuli piɛla yɔnahu ŋɔ n-ti tam marafa ka ŋme yɔnahu paa ka yiɣi ti lu ka nyanyuro gba yiɣi firr o chaŋ ya ka yɔnahu guui mi bariga. ka kana ti nya o yi kpɛri lan tɔhi ni doya suhirigu ka nyaanyino puri o suhu ni. Tɔ! N yi kpɛri lan ŋɔ lee, n yili kpɛri lan tɔhi lee ŋmɛla yɔnahu ŋɔ ka kuɣa ŋɔ tahi gbaai la tɔhi ka chɛ yɔnahu ka o guui barigu ŋɔ bee wula doo ka o ti doya la? Lala ka o daa kul puri o suhu. n kuli puri o suhu n ti yɛli ni yɛla maa ni chɛni shɛm maa chuɣu o vimmiri ti nyɛ tuha o daa kana ti na biɛri gindi la tuha n kuli puɣusiri o yili kpɛri lan tuha n kuli vihi vihi vihi vihi n ti nɔ n gili tuha buta ka tuha kuli dola laa to a bi yɛri shɛli ka o kuli doya ka o bol o n-zo tɔha ka o bol o paai nangbani voya ata n-tɛha tɔha maa daa bi yɛli shɛli ka kuli fo n-doya ka nyaa nyini o ti yɛli ɔi ka yɛtɔɣ boli n-lee bɔŋɔ to yɔnahu ŋɔ lee guumi barigi ŋɔ kuɣa ŋɔ n-gbaai tɔha ŋɔ bee Tuhi ŋɔ wula ka tuhi bɛ la di saha nyɛ o ni mali o kpahi tuhi ka tuhi bi yɛ shɛli o bol o bi yɛ shɛli ka n yɛa nyini o ti yɛli tɔ Dagbaŋ bi yɛli ni binshɛɣu din kpaŋ daŋ din ka tiib di zuɣu a mini a yi kpɛri lan yi bɛni ka o yi ti kani a maani o mi sɔŋ. Saakara yɛ din niŋ ka marafa ŋɔ taha gbaai n zo tuhi ŋɔ ŋuna n ni yɛn zaŋ n zo tuhi lɛbi bindirigu dama yonahu ŋun guui bara ka daa mali mali mali o maŋ na ni o ti chɛ n vɔɣiki tuhi nimbila ka tohira gba nyaanyuno gbali ka lahi yɛn nyaanyuno m mi naa daalikauli maa zaa m-bala m mi naa simli maa din yɛn zali ti luɣ' shɛli bala nyaanyuno daa bi lahi yɛli shɛli o zuɣu daa kuli bala tiŋa ka o zaŋ o zuɣu sɔri tiŋa n-kuli sɔri tiŋa kuli sɔri tiŋa ka tuhi yɛl o, Dagbamb bi yɛli ni a yɛn baŋ a so, a chanila nyɛmnyɛm m-baŋ a so. Tɔ di zuɣu ka m doli lala soli ŋɔ maa ni n nya nya ni kur ŋɔ maa ka ashiri yuri ma ŋɔ bee ashiri kuli yuri ma la Naawuni zuɣu. tɔ ka daa yɛli nyɛ a nyini m mini asimli maa di tarigi m-bala ka tɔha nyɛ a nyini daa yɛl o ni di vi shɛli zuŋu ŋɔ maa m mini n zuliya zaa n-di lala vi ŋɔ maa di zuɣu zuŋɔ ŋun mali chana m mini n zuliya zaa yuli m-booni vi duɣim maa ka daa kuli zaŋ o zuɣu sɔri tiŋa ŋun kuli zaŋla zuɣu ŋɔ sɔri tiŋa ʒii ni daa kuli wum o dindali hali di ni zuŋɔ ka a yi nya duɣu zuɣu ka o zuɣu sunsuuni ka di viɛi ka Dagbambil ha boondi o duɣu maa vi maa ni daa duɣum ŋɔ dizuɣu ka bɛ boondi o duɣu maa dizuɣu Dagbaŋ kurili saha duɣu yuli daa boonila nyaanyino n salima zuɣu wuhimi Ka chɛ m-maŋmaŋ zuɣu. Ti paɣiya, ti paɣiya, ti paɣiya, eh, m ba nyaanyino. M ba nyaanyino chɛɣu ti baŋ ni ni ti ti gbibi zɔsimli ti ni gbibi li yuugi. Ti di gbibi zɔsimli ka di nyɛ shɛli zuɣu ka a gbibi li. A yi doli zɔsimo ka di nyɛ shɛli zuɣu ka a du, ka, ka a doli li, di yi ti naai zɔri maa ni zani tariga. Amaa a yi ku gbibi li Naawuni zuɣu, zɔri maa di nyɛla din yɛn chana. Ti zom ka chɛ nyaanyim din bi viɛla. Eh, chɛɣu ti labi. chairman maŋmaŋ sani a mi salima maa chairman n bala di zuɣu ti wumdi ŋɔ gba ni yɛn zaŋ shɛli ti ti chairman ti chɛma to
eh, di na nyaɣisim zaa n bɛ maa mini yɛtɔɣa waɣila eh, n sani ni yaa zɔri ka zɔra ka di yaa bɛ ka bɛ eh, i mi bin- i mi binshaɣu din chɛ ka tanjɛriŋgi nyaaŋa zuɣu line ku nyɛli Di yɛtɔɣa ka n yɛn deei n-zaŋ ti sɔŋ ya ŋɔ, di sali ni ka n yɛn zaŋ sɔŋ ya ŋɔ. Tɔ! Di daa niŋla daliri ka mɔɣuni biŋkɔbiri n-laɣim ni bɛ yɛn tɔhimi bɛ gbana n-she luŋ bee n-she gungɔŋ din ko yɛn che ka bɛ gba zaa be mɔɣu maa ni mi ti nya dabisili gba zaa yirina ti wuhiri bɛ suhupiɛlli. Bɛ ni tɔhi sokam tɔhiya tanjɛriŋ bi tɔhi ka bɛ wali tanjɛriŋ je ka bɛ yooi ya ni ka she guŋgɔŋ ŋɔ bɛ ni she guŋgɔŋ ŋɔ dahin shɛli ka laɣim mɔɣuni binkɔbiri na ti zaŋ guŋgɔŋ wuhi ka di ʒiya ni alizuumba dali bɛ yɛn yimina ti dahin guŋgɔŋ maa ka dahin bimaŋ kabili alizuumba dali paaya bɛ laɣim ya. ka bɛ mi ni daa laɣim zaŋ gungɔŋ maa wuhi ma bɛ daa ŋmaala polo maa ka di kuli doya vuu ka di kuli doya ka bɛ wari chana bɛ chaŋ kuli ka bɛ wari chaŋ ha aliziima dali pahila bɛ laɣinya ka bɛ yɛn ni pɔlɔli yɛn ŋmɛri bɛ gungɔŋ maa Dama bini kuli kpahim ma pobili ni tooi ŋmɛ lala gungɔŋ maa dabisili maa paya ka bi yina ka bi zaŋ gungɔŋ ti pobili ni pobili ŋmɛ ma ka pobili gba puɣita puɣita bingulim puɣita puɣita bingulim puɣita puɣita bingulim ah ka bi kuli wari chana n kuli wari chana ka kumsim maa ka di ti taɣi. Ka di kpa ŋmɛra n zo wɔbiri ni ma tɔha gbana shee gungɔŋ ka ʒi ŋmɛbu n zo wɔbiri ni ma tɔha shɛla gungɔŋ ka ʒi ŋmɛbu mi mi ŋmɛbu mi ku ŋmɛ kuri bindim bindim bindim bindim sooro bindim kuri bindim kuri bindim bindim bindim bindim sooro bindim kuri bindim ka bi ku wari chɛna ashee bi ni wari chɛni maa bi kpahila ti baŋ ni kaman bi gungɔŋ maa taɣa ŋmɛbu saha shɛli bi ni ti yɛn lihina bi lihi ka di nyɛ tani jɛŋa ka o vaai guui Saha shɛli kam bɛ ti ku yɛli ti ku ŋmɛri gungɔŋ maa bɛ ku yina o yɛn daai la polo baɣali ka ŋmɛ dahin shɛli ka bi piigi deei Jaŋa ni o lihim o tanjɛrigu zuɣu ka o ti ku kana ni o gbaagi deei o daa polo la ka ŋmɛ luŋ maa ni ka bi deei kpɛ o nuu ni.

Ka ya di niŋ jaŋ nyaɣisim ka wɔbigu ti kpahim gbaŋ maa gungɔŋ maa taɣiya ka liha ka tahi jaŋ zuɣu jaŋ tɛliga ka tanjɛriŋ ŋɔ pun deei n-zo m-barigi nimaani ka bɛ yɛn ni di niŋ shɛm bɛn cham ka jaŋ kuno n-guli deei gungɔŋ maa ka dabisili lahi paai ka bɛ lahi gbaai li ŋmɛbu ka

Kuri bindim bindim bindim suhuri bindim kuri bindim kai ka jaŋkuno kpahim ka baŋdi luŋ maa taɣaya saha shɛli o yɛn valila ka tanjɛri bi vaagi o ti yɛn kpi o valigi ka o kpaagi o nyaangi nyahigi ka di zaŋ barigi o nyaangi zuɣu din chɛ ka tanjɛri maa nyaangi zuɣu ka laa bɔbɔ maa doya maa ninsal yaa zɔri ka zɔra Ka yaa bɛ kpɛm salli zuɣu wuhi ma ka chɛ n zuɣu. Tɔ! Ti puhiya ka paɣ pindɔɣ ŋɔ ni kpari kpala chɔɣu o ka lan zaŋ ti niŋ o nuu ni yaha. Naawuni niŋ ti ka tari n-tɛha ti ku yɛn puhila chɔɣu zaaha naŋgban yini, ka kaai ti puhi Dagbaŋ Salima dindɔŋ zaa naŋgbana, ka puhi radio stations maa, eeh, ti TV station maa, N yɛrila Zaa TV nima bani n su program ŋɔ bani n chaɣi ti yina ti niŋdi program ŋɔ ti puhi ba ka paɣaba pam ka labina ti puhiri Alasan Yushau Janko ni m ma Bintu n tɛha ni kpamba zaa ban bɛ din ni n tɛha ti ni ku yɛn niŋ shɛm nyɛla bini maa bɔrila sɔŋsim. Ka di sɔŋsim maa ku nyɛla bɛ yim na ti ŋmɛrila tiriti ka di mi gba nyɛla din bɔri sponsorship. A yi yina o daa eeh bo ka a kɔhira bo ka a kɔhira ka bɔri ni ti ti yɛri ŋɔ maa bini maa yi ŋmɛra ka di gba mol o kanna bee ka di ka di advert kanna n-tɛha a yi kuli boli ti namba shɛli ni yɛn boli ŋɔ bee din pa di zuɣu maa a ni nya ti tuuli namba shɛli ni yɛn boli ŋɔ din nyɛ 024612. 024-618-9736 n-tɛha din nyɛ shɛm m-bala. A yi labina m-maŋmaŋ namba din gba yɛn pa m-pahi din nyɛ 024-951-3584. 024951358 n tɛhiri di namba diba ayi ŋɔ maa a ni ku boli sponsorship maa n tɛha ku boli ti zaɣi yino kam ti nyɛla ban yɛn kana a mi lan bɔri ni a pahi dundɔŋ maa ni Naawuni gafara ti lan nyɛla ban bɛ yɔɔ a mi bɛ tiŋ kam ka bɔri ni ti kana ti pahi ka ti mini a salim salima maa ka di nyɛla yi tiŋ maa yi buɣim ti mi ti kana ka ti salim lala namba nim ŋɔ a ni lan boli li